Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

Nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal dil-podcast. Grazzi tal-istadina.
Mela, Mario, xtejt li daqxej dwarek l-esperienza li għet l-ewel. Eh,
Ma minn hemm ħanibdew diġà ħanibda da se.
Mill-esperjenza ħatibda. Mill-esperjenza.
Trauma.
Dak għalek. Trauma fimni. Għax qas jinċert ġifieri xrajt. Mela dak konti qed. Ehm, jien kont ndur l-iskejjel nagħmel eh, shows ġo l-iskejjel għatfall għall-istudenti. U eh, darba minnhom konti qed fuq palk. Insejt il-post, ma nafxu xirrabat. Għaliex, imkien lej ir-rabat kontek, zona. U. Eh, insomma, dal-pal kien. Mela, l-stage, sawa. Umbat, erba turċin l-isfel u tibda l-platea fej kun hemm nis bil-qiegħda, sawa. Issa, mad-dawra tal-palk, eh, jekk tibqa' miexi backstage, tiġi fuq fil-galleriji. Mhm. Dan kellu galleriji wkoll dan. Sawa. Ġifieri da biex biex tiġi fej konti qed jiena trid rrid narak bil-fors ħa narak ġej. Sawa. Issa ma' din naħa mal-kwinti ta' din naħa kien hemm scaffolding. Scaffolding, ġifieri da biex tgħaddi tressaq scaffolding u tgħaddi bil-mod Zomm nifs.
Zomm nifs, taddi. Mux ħat għaddi miexi. Amma zomm nifs. Sewa. Innaħa l-oħra kien hemm li l-wejza għaw kien jgħed sound, sound engineer. Dejja, innaħa l-oħra, wara l-kwinti u kol ma jidirx. U da, tfal il-kjuż imsomma, jgħam l-sound effects. Kamra s-setjata.
Le, ma kienx hemm kamera, xej, xej, da show live, fil-ħodu. Oh, F'daqqa minnhom qed eh, insomma nikkummedja u għaddej. U nara xi ħadd għaddej hekk. U pass pass ta' bniedem. Qed tifhem tinduna li tgħid ara ġej xi ħadd. U tinsiex kien hemm l-scaffolding hemmhekk, jiġifieri dak irid jieqaf jimbotta l-scaffolding u jgħaddi. Żomm minn nifsu jgħaddi.
Eżatt.
Imma da baqaddej. Baqaddej hekk jisu del baqaddej, rajtru. Oh, dawar twiċċi biex nara Minn hemm qed naħseb il-fotografer ma lħaqtux jiena. Kif indewar wiċċi law nara l-fotografer faċċata tiegħi. Ma nagħmilx.
Dort mill-ewwel hekk biex nara il-wejs, u rajtu bil-qiegħda U ksaħt waqaft, vera waqaft. Indunajt li F'xi ħaġa mhix tas-soltu, speċi. Waqaft. U x'ħin induna li waqaft ħares lejja li għalli kompli. Kompli. Tlamdlu għek, rajtu. Rajtu. Għalli kompli baħna, nejja kamar. Ma ksaħt, għedha, għedha, ksaħt, għedha, Wara titħaq, dak il-ħin. Li ej, li waqaft, waqaft mill li nitkellem, u ksaħt, ksaħt, waqaft vera waqaft. Għax ma konċen xajt. Li rajtek, bħala figura, kif kienet? Kien. Eh, kien definitek jew ġast dil. Eh, isu, għax minn taħt il-għajn rajtu sewa, kien bniedem twil,

Il-fotografer qiegħed hekk faċċetta tiegħi dak. Qed mela li u daw trasi u nsibu bil-qiegħda ġifieri kien ilu bil-qiegħda da mhux sultu qed ipoġġi. Kif tibħawa tu għal-mument? Ej, ej, għet.
U oh, kellek xi iżjed hekk esperjenzi jew? Eh, dik naħseb talek l-unika waħda li kelli, insomma, l-oħrajn. Ġilu tara xi del jew hekk ġifieri ma ħafna mid-drabi moħħi jkun sew. Nkun xi qed sew jew jew jew binas u nara xi del darba nieħu qata. Ħareġ. Ix qata ħadd darba minnhom. Qed nara t-television fil-kamra tiegħi. Sawa? Relax, ġviri fuq s-sodda. U rajt farfett il-lejl. Del, u ġijek lejja. Tejt li xkien li għamil tek, xġaraħa.

Dubbina, insomma, fuq il-windscreen, għalli dak fejn. Dak fejn.
Kultant, men, lajnt għal naqab. Eh, zgur, ġviri di ġil rajt juvo su ek, ġviri. Ejja.
Mux, anki kollega tijak biex niftemu. Eħe, Il-bira, il-bira ħabib tiegħi tella ritratt, tella ritratt. Ehm, u saqsa l-nies daw x'inhuma qishom tmien tikek wara xulxin. Eh, l-istal.
Fisħab. Eh, u xaħat kitiblu li satelliti wara xulxin. Eh, dawk satelliti kun għat jillajnjaw. Imma kienu jidru ċari, ġviri. Ja, dawk ġili rajt.
Ma satelliti dejjem, mxin dritti. Mm. Il-problema dawk li jifqu U mbagħad joqogħdu jimxu l u law. Le, dawk kienu stabbli ħin kollhom. Dawk dejjem ikunu satelliti li jkunu biex jindritti. Ma rajthom ta' ġifieri, u m'għandem jgħid inqumu naraw, eh, ġifieri, għax meta tella u kont qed nara film u qed taħjar il-film li għandna satelliti. Eh. Ma jmurux jinżlu.
Jarfuni.
Jiġu jisaqsu għandek xi ġoj. Minn tagħna. Jiġu għall-autograf.
Tagħna dak minn tagħna.
Eriks, int kellek esperjenza rabat u għol. Ejwa, ejwa, ejwa, jena. Ma rabat kont u għol. Ija rabat, konna, konna morna, konna morna di li għamlu tar-roti tal-Madonna u jinsej xejdu la. Eh, ta' Santa Marija. Eh, jitlaw bil-roti eh, ta' il-pellegrinaċ.
Tal-grazzja.
Konna għadna żgħar ta' ġifieri. U aħna konna nitilgħu minn ħal-qormi sa sar-rabat u mbagħad mir-rabat nibqgħu niżlin sa żabbar. U tlajna kmieni konna, konna vera tlajna kmieni. U ħabibti għalli għalli jom għawta għalli r-roti, kien hemm balla roti għalli xinkella joħdunna postna u sab. Jieħdu posti jew le, xorta tittaqdifa, musa tiġi l-ewwel. Imma ta' tfalli konna, U konna ħallejna r-roti qabel ma nibdew ninżlu n-nisla tar-rabat, u għalli jimxi morru għalli hemmhekk dej dik il-kappella, dik il-kappella li jgħidula ma nafx vera jgħidu ta' satanisti għaw isa isa eh, tonda, isa tonda. Eh. Tidħol tidħol ġu dik it-triq id-dejqa, eh, imma tider dil-kappella, tider anka inti u tira minna ħadha ħażebbuċ. U tlajna, U aħna ta' bases, għaxana konna mqarbin konna ta' bases li konna sibna l-gates maluqin u għedna eh, naqbżu għajni eh, tilaw. U tlajna fuq iċ-ċint, issa ċint kien għoli ta' naħseb kien fih sular għoli, għal nibbuttaw li xulxin, naraw kif għan indendlu u tlajna kollha bil-qeda fuq iċ-ċint. Dakinar naraw eh, raġel Raġel, fil-bieb ta' il-kappella, liebes kollox abjad silġ. Abjad silġ minn rasu saqaj, ġviri anka kellu kappell abjad fuq. Imma rajni ċar il-dar raġel, daqna bajda. U konċ waħdi.
Le, ma konċ waħdi, konna xitmini aħna. Konna xi tmienja xi l-oħra kien hemm minnhom qadu marruha ta' b'kollox konna xi tnax minn ħal-qormi. U dar raġel ħin minnhom beda jgħajjat. Inżlu minn hemm, niġi għalikom, inżlu minn hemm. U dorna biex nitilqu niġru, għajtux daqqa taħt. Dorna biex ninżlu niġru u meta dorna biex ninżlu niġru, dar raġel f'ħakatajn, totalment f'ħakatajn, kien totalment taħt iċ-ċint. Astja. Ġifiri isek blink of an eye u kien taħt iċ-ċint. U bżajna. Aħna bizna. Aħna bizna. Bizna totalment. Asnafu kif inżilnieh. ċinta sular. Imma li kien hemm stramba kienet illi bdejna nisimaw kelb mhux wieħed tnej kbar jombħu. Imma nebħa tant kemm kienet profonda u viċin illi tħossu qisu ħajak dimlek sormok dak il-ħin. Tant kemm kien vera fil-viċin. Imma meta ngħidlek waqt li qed niġru, bdejna niġru tminja li aħna qisna mġienem bdejna niġru biex immorru ħdej sħabna biex nittu ġol folla tan-nies. Isek titteħles, bdejna totalment niġru nisimgħu l-kelb ma saqajna u n-nifs tħossu miegħek tal-kelb. Imma ma warajna ma kien hemm ħadd. Baqa jiġu warajk. Totalment ma kien hemm ħadd. Kif kriġna ġol folla tan-nies, waqaf kollox. U Niftakar tant kemm konna mkexxin biha del biċċa xogħol li qbadna niżlin magħhom kif wasalna ħal qormi ma bqajniex telajn ħażabbar kulħadd mar id-dar. Eh?
U kulħadd mar id-dar imbeżża jew għax kien ġej xi ħadd tagħlina Għax konna ħa nitlu f'post fejn ma kenniex suppost. Inkella bdejna naħsbu illi. Għatem il-klib jiġu għarajkom. U n-nifs tħossu, konna qed nħossu n-nifs mal-pexxun, eh, ġifieri tħoss ir-riħ tal-nifs mal-pexxun. Imma kien hemm xejn warajna.

Min ħajismani ġviri nej daw kien miegħi jgħid vera illi illi kienet dak dakinhar. Vera kienet tal-biża. Qabel eh? ma kellekx esperjenzi oħra jew hekk. Jew dak. Le, esperjenzi jekk ma kellix, esperjenzi jekk ma kellix, jiena l-unika l-unika esperjenza li kelli kera kienet dik eh, li ta' bniedem li qed tħossu qed taraħ paranormali, fimt?

In-nannu tiegħu kien jgħidlu, il-missieri, Tmisslix is-sigarri minn fuq il-kredenza. Kien jgħidlu għax dejjem insib is-sigarri sin. U daw qabel kienu jaqbdu jajtu miegħek, jżagru ġol kamra, fimt, missieri kien għadu żgħir. U niftakar darba qed nitkellmu fuq il-bejta ta' ċina, jiena u missieri insomma kien hemm ħija kon qegħdin tal-familja. U qalinna jiena darba nara raġel kbir twil ħafna, l-istess libes abjad, ibaxxi rasu biex jgħaddi minn ġol bib u meta jitla dritt kważi minn saqaf. Imma saqaj ma kellux. Ma kellux saqaj. Għalinna kien jiftaħ il-kaxxa

minn taħt it-taraġ. U jgħidilna kien qalilna żgur kien hemm xi ħaġa ġo dar Għax in-nannu in-nanna fl-għaxija qabdu jillatikaw. Aħjar ma għalhomx iktar hemm. Ġifieri xi ħaġa hemm Li kieku jiġi xi ħaġa hekk, ma għox niddejja ngħidha ma m'għandniex naħlu biha fem. Jekk tkun esperjenza, bħal speċi ma nis jgħidu da miġnuna. Li li li ma miġnun xi ġifieri, daqs kemm affarijiet sopranaturali qas nafu bihom. Ma xinu, ma nis għaw ħafna nis ma jifmu biex dik li isma dal-fenomen huwa vera għalla. Eh, jiġri, xi darba ħajġri l-kulħadd. Ekku, ekku, ekku. Darba missier jinsimaw kont.
U naħseb li fl-antik vera kien jeżistu daw l-affarijiet, eh, iktar mill-lum il-ġurnata. Eh,
Dazmien, kullħat iktar jizu. Huwa ma jagħtux każ. Tu għaljenati ħafna iktar. Tri għaw ħafna iktar dawl, it-toroq iktar imdawlin, allura diffiċli biex tara xaġa li ma tafxini. U qabel kienu jbeżżaw l-tfal b'daw l-affarijiet, per eżempju, naf, tgħidlu ġodda l-isqaq jidher il-ħares jew il-baba, u żgur dak kollha xi skappatura allura biex ma jħallu l-tfal jidħlu hemm ġew, jew hemm raġel fuq il-bejt, insomma. Għanna kienu jbeżżaw, missieri kienu jbeżżawna balajnu, ħejġi balajnu.

Kif żbin ta' fix-xejn? Jesu weħel ġo xadba, daħar rasu ġo xadba. U sparixxa.
Allora xi tiktib hemm xi ħaġek? La, mhux hekk li. Li eh, xi tiktib hemm. Affarijiet supernaturali għalija. Mhux jisa bħal speċi se qed tilab xi logħba u jkun hemm glitch fil-logħba. Ekku, ejju, ejju. Eh, jista' jkun ukoll, eh. Ma tista' tkun xi ħaġa mentalment. Jikrawa ħafna nies. Le, aħna aħna konna n-nies, aħna konna tmienja żgur. Konna u ġrejt men kemm ġrejt dakinhar. Ħantik idea oħra, il-ħares. Ngħidlek kont il-baħir relay dakinhar. Il-ħares, kulħadd isem il-ħares. Dejjem il-ħares għax hemm ħafna tipi n-nies jekk jaraw xi ħaġa dejjem ħares. Le, il-ħares nemmen bih.
Il-ħares huwa xi ħaġa li beda minn xi ħadd xi kreatura li ma fiex iktar minn tliet piedi għoli. Sawa? Issa, meta tibda tisma' l-istejjer ta' nies u mbagħad tibda tisma' storja ta' Santa Teresa d'Avola, da jgħidlek fir-rakkont li kien hemm da xi ħaġa ġiex pidu nofsoli, sawa, u qatt jeżamina lil Santa Teresa. Qatt jeżamina. Bħala bniedem ġifieri, żewġ pidu kreatura. U qatt jeżamina, qatt daħħalla l-instrumenti.
Vera, ma fija. Mela, għal ibdit taħseb li hu xi anġlu. Fim? U semmi riħa ta' salfer. Issa meta jkun hemm xi ħaġa dejjem ikun hemm riħa ta' salfer. Salfer tidda jista' jiddiskrivi aħjar, idrom kif. Kubrit.
Bajt. Bajt jinten. Bajt jinten. Eh, alright, alright.
ħabiba tiegħi dik ħabba riħa ta' bajt jinten marru jixtru ilu kol ta' kontat nizajr marru jixtru eh, dar darba u id-dar vera kienet sabiħa ma niftakar kienet ġiet kienet ġiet għanna U kienet qaltilha id-dar sabiħa imma hemm riħa tintin, riħa ta' bajt. U ħadd ma beda jxomma riħa ta' bajt. Ħli- Ħlifi. Hmm. Ħlifi. U meta kelmet lil sid id-dar li rid ibih u kienet qaltlu illi qed tixxomm riħa ta' bajt, il-persuna li kien qed ibih qalla iwa. Naf, dik mhux kulħadd tixomma.

Kien hemm xi ħaġa jiġu d-dar. Eh, fimni.
Għaw, jien li għaw ħafna, da, jien li għaw ħafna. Kienu jamlu ekku koll, anka biex, per eżempju, jkun mujet il-ċaħat tiħor, eh, il-post, t-fimni għallura biex għacċuħom. Biex jaqtawlom album eh, mill-li jishtru il-post kienu jgħidu l-om dawl l-istajer. Pero di, di xammita. Għanna storja, per eżempju, kienu ġabuħa fuq rajt ma rajċ,

Tala tawm u hemm tawmin, jew jew żewġ teħbieb insomma. Wieħed ħabib tiegħi Pier ma jgħaddix minn dik it-triq. Astja.
Għax eh,
il-laqaq miegħu ġifieri jekk dik. Għax jgħidilna darba qed insuq nieżel mit-triq ta' Burmarrat Tfajla ħarġitli fin-nofs li jibsa l-abjad u totalment għaddejt minn ġo fija. Dort minn min wara u ma sibtix. Għalinna u bil-biża. Għax kienet taħt il-karozza, no?
Għalinna u bil-biża. Eh, Jina ekket, petlu għaffixta għalli le le għalli rajta ġeja lejja. Għalli u jinna għastu totalment għaddejt għaddejt minn ġo nofsi. Dort u ma sibtix. Qal innawtajt tal-karozza, no, bil-biża, għax wiċċa ma raħx, ġast tfajla bajda. Ħabib, ħabib, tagħna l-istaġġel. Hemm xi ħaġa hemm jekk jekk jgħidu jgħidu. Ejju, ejju, ejju.
Hemm hitchhiker. Xejja.
Hitchhiker.
Il-hitchhiker, temmek, dik waħda jew tnejn kien hemm. Le, inti taf x'inhi hitchhiker Fir-rom tal-paranormal? Le.
Mela, l-esplora kibdew jiġru affarijiet strambi. Fej?
L-esplora.
Vera? Ejju, ejju.
U kien hemm xi ħadd, insomma, u ġar xi ħaġa miegħu id-dar. Dik hitchhiker tiġi. Ġar xi ħaġa miegħu id-dar. Eh, ma li kien hemm marret miegħu id-dar. Fimt?
Mara. Vera?
Mela, hitchhiker effect jgħidulha. Prosit.
Per eżempju, intqajt ma tnej. Kien rridu jaqsmu bdew jgħidu l-istorja, rridu jaqsmu minn tal-pjeta għal-belt biex imorru l-belt u għaddew minn ġo xi ġnien. Sawa, u waqfu għalla tini sigaret, għalla ħanqabdu sigaret, waqfu bġifir biex qabdu sigaret daw. Hmm. U minn taħt il-għajn, u ra xi ħaġa taqbeż minn ġo siġra l-oħra. Dejċ l-ostja xi ġurdin, xi ħaġek, fimt imma l-oġġett kien kbir la qabeż. U beżaw u telqu jiġru. U ma mixin raw xi ħaġa taqsam minn siġra l-oħra. It-tfajla mbagħad xi waslu d-dar. Dit esperjenza pereżempju il-mobile tarela minn fuq eh, eh, eh, il-komodina kienet jiċċarġa Bdiet tara il-biba tal-gwardarobba tinfetaħ. Mba bum, tinfetaħ daqqa u tinalaq f'daqqa. U tal-qed tiġri ġifieri minn ġaddar. Għamlet xi tliet ijiem erbek, bdiet biċċa xogħol u daqshekk. U ħarġet. U waqfet. Eh,

Ma jkollhomx klieb, ma jkollhomx tates, femta? Jew kollhom il-pezz u ma jżommuhomx ġewwa d-dar. Jgħidu li annimal jara li inti ma tarax, eh, ġifieri.
Ġifieri alarms, l-alarm. U vera, jien għandi gelba għal xejn xejn tomboħ xi kultant nara tomboħ saret lejn il-ħajt ngħidilha uwi.
Mala.

Ġieli smajta, u anka meta meta miet missier tiftakar inti. Mela. Kenna l-kelba wkoll għaw ixxammem mal-ħajt isa qed ixxomm xi ħaġa trida minn ġol ħajt, minn ġol ħajt trid u xammem, u xammem, u xammem, u xammem, kellu waqafa, speċi xintam, mux soltu ta' melek, daw l-affarijiet. U kien għatet ħasħazin messieri. Astja?
Mela.
Minn ġol kamra.
Mela, minn kull kamra l-oħra. Ella, le, le, le.
Isu, isu xammet il-mewt. Għed tifimni biex biex niftijem. Jindunaw.
Ja, jindunaw, ija. Jindunaw. Jindunaw. Interessanti, sti. Mhm. Ħafna jindunaw. Jina, jina, mela l-mara ma tkun ma tiflax, ma tgħidlek xej. Il-kelma tinduna. Eh? Ma tinqalax minn magħha. Tħoss, tħoss li hemm xi ħaġa ħażin. Ma tinqalax minn magħha, jien ngħidlek li vera. Sensittivi minn Ngħidlek li vera. Apart il-fatt li għandhom ix-xam huwa eżaġerat.
Mhux hekk.
Eżaġerat ix-xam.
Sofistikat minn tagħna allura. Ħafna. Meta nbidlet riħa qed tifhem li mhux tas-soltu ħajbdew jaraw x'inhi. Iħossu anke terremoti, terremoti l-annimali. Qabilna.
Jgħidu, ma nafx tassa. Jgħidu, pereżempju, meta bniedem ikun qed imut l-ewwel ħaġa li jxomm ra xi ħaġa tinten. Issa ma nafx jekk hux vera jew le. Il-bniedem.
Il-bniedem qabel ma jkun qed ħajmut, jiġifieri jibda jxomm riħa tinten. Il-bniedem. Ma nafx issa.
Jiena qatt ma smajt, imma imma imma l-annimal, l-annimal, meta tiġi ħdejja inti wara ġurnata xogħol.
Għax tkun qed tmut, Il-bira, il-bira, Il-bira sikkettilla l-mara, trissa sajin ħajjajt li jekk rajt ħaġa sobrenaturali. Għattela ngħidlu iju qed bil-qiegħda fej il-bib ta' barra. Kien qed biex biex rajt del ġej mill-botek baxx del baxx. U bdej ngħid dak x'inhu x'inhu. Ma kif wasal fil-viċin Mario kien.

Ħabiba tiegħi, u bdiet muranda u sħaħar, sewa. Daw li jaqraw il-futur. Eh. Eh.
U. Eh, u għaltila xi ħaġa. U tant impressjonata. Għaltila. Mela, per eżempju, għaltila xandru għandu għalik. Tajjeb, jisum mortina. Xandru għandu għalik, għaw tkellmu xiktar, insomma, u dan, eh, sib xaħġa minn tiegħu waħraqa, għax inkella ħad iġrilek xaħġa vera, vera tal-biża. Mela tkun qed is-suq. U dil-karozza ta' film miexja fil-lejn. Fil-li għolietek. Għoliet. Isa ħabtet ma' xi ħaġa, ma ħabtet ma' ħadd. Inqatat minn quddiem bid-daqqa isa. Imma taf kif ġiet ta' kaxxa ta' sofarini ġiet, isa ħadet daqqa ma' xi ħaġa. Eh, mela tkellem il-karozza.
Ejwa, hekk Ek, tatnet u daret. Kebbet il-karozza.
Bdiet waħħal fis-saħħara sewwa li għamlet il xi magħmuli.
Dikrajni jom videos tkun għaddej karozza. Ej, warajt xi videos.
Ma ġeneralment ikun xi kejbil għax rajt ħafna. Però, di stramba.
Xej, eh, ma nafx ngħidlek jekk kien xeb xaġa fi trie jew xi bolard jew xaġa kien ma tant eh, weġġa tiġifieri qed tifhimni. Bolard kien jibqa' hemm li kieku laqt il-bolard. Mhux hekk hu, oh, fi triq ma kienx hemm bolard mela l-bolard ikun. Ilu dak Mario.
F'nofs ta' trie ilu ta' ilu. Li li qalli tiegħi ġifieri ilu 10 snin. Ilu għaxar snin mela. Mela, mela. Ta' u jiġru affarijiet strambi taħħa. Rajtu kif għamillu ma jnisa. Hmm. Isak miex. Diċembru 13. Eh, eża, għarri. Ġotri, ġotri, mem xej. Oli. Sa, oli, tekku taħtnet. Bum, jisa, jisa għad id-daqqa. Ħajdilkom, ma siħbi kien jgħet jisuq, sawa. Ola għadċa ħaġa, l-istess. Waħseb li ta' xie kelb. Hmm. Dar, għalla ma sab xej, men. U saq, men. Ipparkja. Mbagħad ħaresek taħt il-karozza. U jara kaxxa tal-banana għalli ma d-daqqa tant kem kienet kbira. Kaxxa tal-banana.
Illi kisser u d-dim. Le, ħaseb li kisser u d-dim ma kienem xej.
Ah, interessanti l-programm. Eh?
Ġifiri, ma Di xi ħaġa li kienet solida, kif qed jgħid Mario, mhux kaxxa tal-banana li għamlet ħsara kbira. Oh. Le, mela, għamlet ilha ħsara. Kisrita karozza, ta' ta' daqqa ta' vera. Jekk, oliet, jekk, jisek, baċċaġa jisu xaġa vizibli. Sormej. Eh, Zaħbat tħedhom ma xi ħaġa.
Għana. Bu? Kont ħan saqsik, Eriks. Fuq qalbi.
Issa ħireċ għal-poli, għal-konsil. Ejja, ejja.
Kieku inti kollok toħroċ għal-politika. Eh.
Mandiġ dik it-target. Ma jenejdu kieku toħroċ għal-politika. Eh. Kieku Tinvestigom dal-affarijiet?
Mm, As nafta. Laqqas nafta. Jew waste of time. Mux waste of time, naħseb li li naħdem naħdem fuq oġġett iktar iktar kif ħanaqbad ngħid illi nagħmel ġitlej il-poplu kieku. Jiġifieri nsib xi ħaġa li nara iktar qisha biex tagħmilha tkun iffissat li tgħid ara ħanoqgħod ninvestiga dawn l-affarijiet għax fl-aħħar mill-aħħar mhux se jkollok answer in any way. Vera mhux se jkollok answer. Mhux se jkollok answer in any way. So iktar nagħmel kieku s-saħħa tiegħi li naħdem għall-poplu milli ninvestiga dawn l-affarijiet, tinvestiga tinvestiga xorta jew jew il-bi eh, kif ħana qbad ngħidlek għandek question mark fl-aħħar mill-aħħar. Mm, Ma jiġi waste of time. Eżempju, ftit il-bot minna ti investigaw dal-fenomenu, sqallija. U l-Amerika tjoħorġu kollox issa. Ta' sqallija għad nafx smajt fuq għalik, għad nafx. Waqgħu helikopter.
Eħe. Waqgħu helikopter. Waqgħu helikopter.
Waħdu, eh?
Madaf. Kienem xi 120 bċejjeċ tal-ajru għaddejjin u dal-helikopter kien partikolarment qed idur ġoħd il-biċċa Għax kienu qed jiġru affarijiet strambi ġo post. Per eżempju, nies jinxtwew, microwaves jisplodu, dwar li jisplodi, karozzi ma jistatjawx. Għadu għaddej, insomma, dal-fenomenu. Għadu għaddej sista jiġi. Jek titmur tixxi dar, 60 euro, mbatt toqgħod terranġa bl-iskema ġo dal-post, tant kemm hemmx nies jgħixu hemm ġo fih. Hmm. Insomma, tala dan l-ostja helikopter biex jara xinu jiġri, bdew jaraw xi dwar flajru u hekk. U dan helikopter bum. Waq. Waq.
Ora.
Isek qed tgħid għadda minn fuq il-Bermuda Triangles da. Forsi għaddejja xi tibta radiation jew. Ah.
Min jaf. Min jaf. Imma mhux il-bot minnu. Eżempju di, eżempju di ta' tal-Bermuda Triangles jiena dejjem kienet question markali jgħin. Għax huma jgħidulek illi hemm ħafna vapuri jew u ajruplani ah, merqix illi hija vera. Għax jintilfu. Jintilfu totalment. Imma jgħidu li hemm ċertu radjazzjoni illi ġejja minn qiegħ il-baħar. Għax eh, Issa, meta nizlu f'qiegħ il-baħar, sabu anka piramidi tal-ħġieġ. U hemm tista' tara r-ritratti tagħhom ġifieri, il-piramida totalment piramida bħal tal-Eġizzjani, imma totalment tal-ħġieġ fil-baħar. U m'hemmx waħda, jisu eh, villaġġ. Ma nafx eh, jekk. Fatti jgħidulhom the glass, the glass pyramids under, under the sea. U fil-bivej il-Bermuda Triangle zanin. Għax jena hopp nfittex dawn l-affarijiet xi kultant meta nara question mark ħan nara xem, ħan nara xini. U meta rajthom bqajt iżni. Mara s-sors tal tara minn fuq, speċi. Le le, anka tikteb fejk, tikteb u jgħidlek stejjer sħaħ eh, fuq u ġifieri. Jgħidlek stejjer sħaħ fuqhom. Tempju kbir issa sabuħ eh, fl-Indja Merre, taħt eh, taħt l-ilma, mhm. hija taħt l-ilma. Ġifieri. U anka piramidi hemm, mm. hemm dawk il-piramidi l mindudin ngħidilhom. Bejn Malta u Salli hemm megalit fih daqs Kristu. Xejdulu?
Megalit kbir.
Bejn Malta u Sqallija. Eħe. F'nofs Malta u Sqallija hemm megalit kbir. Bħal kif żloss jaspiċċem. Eh, Evimni.
Bħal da, bħal bħal.
Dil-ġimgħa tella u Malta kif. Taħallu għaw.
Megalit. Le, vera, ma ma flok blu. Le, biex nejdu xinu
Kont ħanejdek il-laqam tijaw meta ħjar nżom naqa break. Pero dil-ġima, pero dil-ġima tellaw, tellaw, eh, kif kienet Malta maqda. Mill-parti tal-Italja.
Kienet ma' ma nafx. Le kienet kienet parti miż-żarbuna sħiħa ġifieri tal-Italja. U ġablek eh, kien hemm miktub eh, Malta eh, dak iż-żmien kollu eħe, sa qabel ma ġitek. U kienet kollha ġifieri maqda biċċa waħda. Nemmen li kien hemm skulturi. Dawn kien fuqhom li kienet parti minn Malta sewa. Minn eh, Hemm il-fdalijiet ta' ardalam ukoll, speċi hemm il-juvanti u x'ismu. Eżatt, eżatt.
Kien hawn veġetazzjoni totalment differenti u jaf kemm ilu. Baqgħu pigmi bħal.
Pigmi.
Baqgħu min iġer. Però però però xorta nemmen illi ehm, hawn xi ħaġa ta' dak iż-żmien għax għax eh, jiena meta nara eżempju eh, lizard jew kukudrill Jew jew.
Il-biża' kienet ferm ikbar. Eh żgur, jew inkella daw il-ħipoputamus il-kbar u r-rhinos u l-iljufanti jekk tarhom huma totalment dinosaurs. Huma ġejjin minn dinosaurs. Kollox ġej minn hemmhekk minn dak iż-żmien. Għax jekk tara l-iljunfant kien hemm il-xismu l-mamut qabel. Mhux hekk?
Ma dawk kienu.

Jiġifieri. U għataw minnhom jgħidulek għataw minnhom mirdumin ġos-silġ li jinnaħa ta' ta' Ejja, mela tisibu ħajerġgħu joħolquhom. U issa tant kemm qed jinħal silġ qed isibu minnhom għadhom għadhom tal-ikwali ġos-silġ għax the frozen hu. Rajtux dak tal-boneyard isibu il-mammut u jsajru l-laħam. 11,000 sena men. Veer ġo boneyard. Boneyard kbira, e boneyard jgħidula. Hemm post. Dax aktarx ġara xi katastrofi, katastrofa kbira, xi 11 sena ilu, jew 12 sena ilu, u l-ilma u kollox skula ġo post wieħed. U friża.
U friża, fem? U daw qed jaqalgħu alla minnhom sħaħ, jaqtaw il-laħam u jsajruh. Alla siwa. Vera, eh. Sabu xie termo su gol bil-mizguna vera. U għadu skum, li għadu. Palta Titanic.
Palta Titanic. Impossibli.

Le, ma jsiru dawn l-affarijiet, eh, ġifieri jiena jiena jinteressani noqgħod nara dawn l-affarijiet għax eżempju hemm programmi, hemm programmi meta Twila seba' minuti, ha. il-seba' minuti Ejwa, tnejlek.
Imma plus ir-riklami.
jgħidu tant kemm ikun hemm laħam, li qasib xi xabda jimbieħ.
Għax għax ovvjament għax huwa kbiru.
Għax huwa kbir. Imma da mhux wieħed isibu.
Mhux minn hemm ġabuh, id-DNA issa li ħajorġu joħolqu. U le, DNA moħxi titħaltu mal-reġim. Imma li kellhom id-DNA moħxi tar-Russja. Da DNA li għandu daw tajjeb. Ġviri ma qed jipprovaw joħorġu jerġgħu jagħmlu l-mammut. I have a friend up there that found.

Jien taf li għandi l-hobby ta' diving, nħobb il-mur ħafna diving. Għandek ħafna hobbies futur.
Għandek ħafna hobby.
Imma dak wieħed mill-iktar affarijiet li joġobni għax tinżel hemm isfel qas il-mobile ma jidol. Għal-kwit.
Worth it, worth it. Iżak taqqa minn din joħra, fem? Sabu eh, balena reċenti ġifiri xie xie xar ilu Ġabu, ġabu bniedem jitkellem li jistudja l-baleni u l-annimali tal-bahar u kella gidma ta' kelb il-bahar fuqa li hija inkredibbli. Kbir.
Enormi.
U ehm, qed jgħid dal-bniedem li l-gidma li għand ta' megalodon mill-kbar. Xark enormi. U eh, sabu anka snin imwaħlin ġo fiha. Astja? Ija. Ejja, San Magalon huwa l-ewwel nies mhux se tarah fil-wiċċ żgur għax dan tant kemm huwa enormi li jista' jgħix ġo dlam. Imma
Darba gidma kbira ġo balena.
Alex,
Alex, ma jgħet jeni wahda tajbeja. Xandru? Ek, mela rajt, ejja. Mela, xandru, inti ħiereċ għal sindku.

Anka l-Mari kont nejlu, kont nejlu kemm nixtieq li nejn il-ħal ormi. U eh, dal-axħar, dal-axħar, eh, id-deċidejt li innaqqas naqam li għandi, għax jina xogħli jissinni għaddejt 28 sena. U tkellimt mal-mara u l-mara eh, ma tantx ħadd gost, ngħidlek minn issa. Għax eh, aħna l-Maltin, aħna l-Maltin għandna problema illi jekk ikun hemm xi ħaġa żgħira ħażina li tista' titranġa. Ehm, naf x'in is-sitwazzjoni ġifieri, ma jħallux tirranġa l-ewwel. Jgħidu l oh, għax għandi hemm u għandi hawn u għax dik hekk. Minn banda ma ntihomx tort għax dak kulħadd jara tiegħu. Inti jekk ikollok xi ħaġa li qed iddejqek jew Mario qed jara xi ħaġa li qed iddejqek, li Mario ħa jiġi jgħid lili. Bħalma inti qed tiġi tgħid lili. Jew ħa tmur tgħid il min hemm qiegħed viċin tiegħek li jista' jgħinek. Mm. Fimta? Imma jekk jiġi jgħidlek iwa nafu biha ħan irrenġawha. Ehm, jien naf li jiena bniedem iddeterminat jekk nitħan irrenġa, għax nagħmel x'nagħmel, nipprova nirrenġa. Ovvjament tara x'inhu t-tajjeb u l-ħażin tagħha. Imma l-pubbliku Malti ma jifhmux dawn l-affarijiet, il-pubblika Malti eh, isu isu ċertu minnhom mhux kollha tax min jaf jitkellem min ħaddem min ħaddem il-kaboċċa kif suppost. Eh, l-ewwel jaħseb imbagħad jgħidha l-oġġett mhux għax ġidek moħoq batu faqqajta. Illi ġili għamilta jien ġili għamilta inti dil-biċċa xogħol ġili Mario. Umbat wara l-spiċċa dispjaċik. Mhux

Hawnhekk mhux uffiċċju. U għalqu l-bib. La tgħidlu minn inti, la għandek bżonn, għalqu. Jena. L-lum għanna l-mezzi u koll.
Eżattament. Eżempju, jena, jena eh, lest li jekk eh, il-bambini tini rrida li vjenet la sinku. Namel ħin kull-jum, ħin kull-jum. Nil-qanis. U fej ma nistax nil-qaxħom, immur jien. Iżda hawn ħafna anzjani li msika ma jistgħux jimxu u jiena bħalma kulħadd jaf u bħalma jaf Mario bħalma tafu intom jiena bniedem ħaddiem eh, il-weġġa tal-ħaddiem nafa wkoll. Jiġifieri eh, bniedem imweġġa da ma jistax tgħidlu ejja ejja bil-fors. Titmut fitxu inti. Issa, jien nifhem illi jekk bniedem ma jistax jiġi u Inti f'saħħtek, għalfejn ma tmurx tara x'inhi l-weġgħa tiegħu dan? Forsi għandu weġgħa li ma tistax issolviha inti, m'għandix taqsam mal-kunsill, m'għandax taqsam ma' xejn iktar. Xorta nipprova nara kif il-dal-bniedem ħanejnu biex nagħmel. M'għandix dubju.
Għax jina, jina bnidem minni jek, imma ju, jina d-deċi. Għamil ta' vera minn dawe.
Jina nafuż minn u għomor, dajem sibtu ta' spalla, meta kelli bżon, U kien l-ewwel sponsor li jemmen fina raħa li tana l-affarijiet issa daq terrebħuhom, ġifieri li bisna li
Li għax eżempju, jien nemmen anka di ta' sponsors u anka di ta' ta' reklami, jien ġili jgħidu li ħares għamel reklam. E, e, jiena fil-verità, ix-xogħol li nagħmel jien ma tantxaw jiena xogħol li m'għandux jagħmel reklam. Essaġġ illi għaw ħafna, għaw ħafna nies jgħidulek illi Mhix dan bih riklam. Għandi da xogħol, iva, ne, nemmen. U ngħidlu proset, u ngħidlu well done u pasejjer hekk. Imma riklam ma jfissirx għax inti trid bih. Mhix dejjem biss, biss, tifhimni? Tkun qed Riklam hija hemm biex il-poplu, il-pubbliku jaf li inti għadek teżisti.
U tkun qed tgħinu dak li jkun. Tgħin il-produzzjonijiet, imma inti inti eh, taf li qed teżisti. Għax orrajt jien jafuni ħafna nies, imma barranin. Ftit jafuni. Għalli għalli l-lum il-ġurnata jiġu barranin jaħdmu għandi u naħdem ċertu xogħol anka għal barranin batum barra, eżempju. Imma Il-barranin meta jafek inti irid jiġi jmiss miegħek, irid jara x'tagħmel. Il-Maltin, jekk jiena ħa niġi ngħidlek sajen għax Xandru għamel hekk illum. Eh, mhux ovvja, min jagħmel dik? Mhux għandu titmur, ma mur għandu. U Jessica.
Fim taw, Jessica, fim, fim. Kemm qed teles marit, ju fuq qed titella baqra. Eh, mill-ewwel, Eżempju, eżempju waħda waħda mit-targis li kelli jien li Naħdmu jina u t-tifla biss. Tgħid li allura impjegati iktar ma ddaħħax, le, mhux ma ndaħħax impjegati iktar, jiena bniedem li nħobb il-perfezzjoni. Mhux se ngħid li jiena perfett għax daħat mhu perfett fid-dinja, imma eh, li tkun li tkun tħobb il-perfezzjoni Hija oġġett sabiħ għax inti oġġett ħaj jdejqek, mhux u iva ħudu dak jgħaddi. Le, dik ma ssirx miegħi. Dik ma ssirx miegħi. Issa, jekk jien għandi ħaddiem u qed jaħdem għalija u qed nerġa' nirrenġa wara jiena, għax jiena għandi l-perfezzjoni fija, dik ma ridix jien, għax ħanerġa' nirrenġa warajh u nispiċċa qed nitih il-paga da ta' xejn. Xogħol doppju wkoll. Qed tifhimni u xogħol doppju. Issa, jiena kien hemm Jessica għallimta dik bdiet titgħallem jien meta kellha 14. Illum il-ġurnata illum il-ġurnata u sejda qiegħda rasa li għax jiġu n-nies għandi ċertu xogħol li jien mhux niddejjaq nagħmlu tax xorta niddizinja, xorta kif tini karozza nipprova niddizinja ħielek u nġiba bil-promotion tal-ġen u hekk femt, imma hi gradwat fuq oġġett li jiena ma miltux. U jiena nagħmel ċertu xogħol li t-tifla ma tagħmlux. Allora x'għamilna? Għaqadna l-affarijiet illi hija tagħha tagħha u trijaj tiegħi itejn li u jinnejnila u spiċċajna naħdmu it-tnej li aħna and it's enough. Nġal fejn nambi iktar jien. Issa wasalt fi żmien illi il-loġika li għandi ġo fija biex wasalt sa fejn wasalt illum il-ġurnata għalfejn m'għandix nejn eh, l-raħal ta' ħal-qormi. Femta, u d-deċidejt li noħroġ indipendenti. U nejġa nejda gburi li qed nagħmela biex inkun indipendenti għax jien nemmen li ġo l-ibda raħal ta' Malta mandu ikun hemm politika fil-Kunsill. bħalma konna qabel. Għax jew ħa tgħin lir-raħħala tiegħek, jew inkella ħa tgħin lill-partiti. Issa, il-partiti hemm min jgħinu.
Skolli hemm min jgħinu. Għax il-partiti,
jgħinu ruħom stess. Le, le, le, imma hemm il-ministri. Li jgħin il-partit. Jien m'iniex Ministru, qas noħlomha li rrid inkun sir Ministru. Il-qudiem ma nafx, imma naħseb illi jekk jiena nkun fil-Kunsell u nkun Sindku nagħmel ħames snin, jew jew eh, Alla jtini d-don li nagħmel għaxar snin, jien nemmen li se naffa li jgħin, mbagħad inċidi posti. Jiena laqqas illi illi eh, nemmen illi Prim Ministru għandu jibqa' hemm

Jien għandi aspett differenti. U hemm oġġett ieħor, hemm oġġett ieħor. Jgħidulek x'ta' tagħmel bidi ħireġ għall-kunsil taf kemm ħataqla ġew iċċek. Iva, nemmina, ħataqla ġew iċċek. Nemmina. Ma tista' tikkuntenta l-ħadd. Il-ħadd ma tista' tikkuntenta għax inti eh, bniedem waħdek. Stedna.
Ma l-oħrajn.
Ma tista' tikkuntenta l-ħadd. Ma tistax tikkuntenta lil kulħadd. Ma tistax, ma tistax. U anke jekk tikkuntenta xi kultant taqla ħaġa wiċċek. Taqla eh, Issa, jiena vera xi kultant jgħidu l int miġnu mm, naqbel miegħi, naqbel magħhom li jkun għax salarju ta' bniedem jaħdem fil-kunsilli hija ċuċata. Hija laqxa. Femta fej salarju oħra. Imma jiena ħobbu l-ħalqormi. U naf li nista' nkun nagħmel oġġett żgħir ta' ġid għal raħal tiegħi. Hemm x'terranġa ta' raħal. Apparti kull inkwa raħal ta' apparti apparti li jiena qormi propju naħda missieri Bastjaniżi u naħda ommi kollha Ġorġuniżi. Ġifieri. Però iva, jiena anka kellimtu Mario l-ġdid tal-xismu. U għet, da għalli biex għanna li jek inti għandek will, għalli inti naf kif taħdem, għalli jek inti għandek will, naf li ħati prova. U jena n-nis jafuni li jek għan prova sew anka mitku jafni dak it-tip li jek għan għamil oġġet jek għan idħol għal xaħġa, jena jew għan idħol bruħi u ġismi. Nkella tiġiġ tgħid li ħana sal f'nofsa. Taħġ biex nasal ġo nofsa, ma nagħmel xejn. Aħna t-tlieta nafu kemm int kummittenti ġifieri. Le, jiena minni, minni, minni, hekk, u eh, jiena għamil ċamelt, jiena hobbies, hobbies, nispara l-plattini, immur diving, insuq il-muturi, eh, tlajt intelaq bil-muturi barra. Spinġi.

Dejjem għamil xi ħaġa ta' kif tkun ta' entertainment lin nies Eżattament, eżattament. Eżempju, eżempju jiena kont jiena kont eh, ntella pjanta u noqtala. Illum il-ġurnata nieħu pjaċir. Bis-serjetà ta' ejja d-dar ġifieri ta' dam

Kif suppost jinti ġiġ tgħid li qed ngħidlek tasal f'nofs għax ma nagħmel iħja biex nasal f'nofsa. Għax ma ħożniex il-ħaqt il-wil tiegħi. Allora deċidejt iju li noħroġ indipendenti fuq għal ormi għal-kunsill.
U Mario, x'għandek int tal-futur? Fil-futur ħan vota l-xandru jena? Minni missu? Minni missu?
Mux minni missu, sanna program jismu Ma Giovan Giovan. Ma Giovan. Mistieden. Giovan. Giovan. Mistieden inti wkoll. Tajjeb ukoll. U qalli lesti ruħek. Lesti ruħek, żgur.
Għatlu għarrej, m'hemmx tagħmel. Mirko ma tantx iħobb jidher miskom tistudnu naqra.
Mirko ma Giovan Giovan allura jiġi vera.

Mhux ħażżhom ma naqalajt, hemm bżonn. Hemm bżonn li nżomm malajt. Bis-serjetà hemm bżonn. Mużat Eh, tazza tiegħi vera jef għal Infatti aħna ġejjin, infatti aħna ġejjin fil-karozza. Ehm, Għadu kmieni ġivir biex ngħid, imma aħna ġejjin fil-karozza bdejn nitkellem ma' Mario, għettolhom meta inti kien ikollok hekk, inti xkont tagħmel? Qalli għalek kux jina għandi jek bħalissa. Qalli, ah, ma tittara, ta, tittara. Għetlu jħi, għetlu ma rriġni spiċa bħalek jien. Għetlu jħi jħi. Mela ta' għamili. Għalli mela ta' għalli mela ta' għamili. Għetlu għetlu, għetlu nitkelmu għax l-ewel nizri tkun nafxem mu memx, femt ma forsi sal-lejla naqtala saqja. Jena kont naħdem, jek ta' għamil sens Fuq il-karta, fil-kalendarju, sewwa. Fejn toqgħod.
Għax mhux la kemm tgħid tagħmel programm, sewwa. Pereżempju inti l-programm tiegħek ġew in-nies, għamilna l-intervista u tlaqna. Ah. Imma ma tqis il-ħin li tagħmel fuq riċerka, Kemm iddum iċċempel lin-nies. Biex tikteb diska.
Editing ta' wara, tikteb diska. Mela. Kemm naħraq ħobs.
Mela. Kemm taħraq ħobs. Għaljenat fuq xi ħaġa wara. Darba ġi Mario għalli għal-kalendarju u fetaħ l-mobile. eh. Għattu ġurnata waħda bdejt nara jien il-ħin bis-serjetà by the second. Tub u batetlu minnaw għalaw. Inħat laħħaq men da traffiku għek. Għalli, il-laħaq il-soltu ta' il-laħaq. Kif rajt xar Għatlu le, marriċ il-sistema. Imma mbagħad beda jħossok ħażin inti li bdejt tagħmelek u kont niftaħlek moħħok jkun ngħidlek naqqas xi ħaġa Mario għax m'intix qed tieħu ħajtek u lum il-ġurnata. Jieħu. Ma Naqqas naqazajra. Naqqas naqazajra. U importanti li tnaqqas naqazajra. Fatti, fatti għalek il-Mario għatlu ħana s-sana għamil ħabba tal-kunsella xinik nidħol totali, totali. Mux għak jek tħal, jena l-istess, jek tħal tal oġġett. Tittamlu. Tħol għalih bil-ras, commitment, commitment. U meta, meta għajkun daw? Ġunju.
Ma neħdu ħsib biex ngħidu l-pubbliku ħajvotaw oh, lejlek. Nar għandi x'nagħmel.
Għassa jennar u mimma. Imma m'hemmx xaġla. Jalla l-ġid. Jien għalija m'hemmx xaġla.
Sa jibdew jarawk fuq il-podcast ta' tfawlu xi ħaġa. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu mela.